Nan dam ṭha cio hna maw? Nan dam ṭha cio hna lai tiah ruahchannak nganpi kan ngei. Nihin hi January nili thonghnih kum kul kum nga a si. Tutan kan hun chim dingmi cu MDF nih AA hmangin Mara tlang ah bu a suai cuahmah. Pawpi bangin tlang kanu tlang khat, AA thla, cungah ṭhu in an zuang cuahmah. Mah ahcun Chin mipi tampi nan lungre thei ti ka hngalh. Pumpak in kawl zong in a ka chawnhmi an um, cakuat zong in cakuat in nan lungre thei cio ti ka hngalh. Atu kan van chim dingmi hi keimah pumpak si, keimah pumpak hmuhnak, keimah pumpak ka hei zumhmi le ka cunhmi a si. CNF ti bantuk CCT bantuk hei pakma pehtlai lai lo. Anmah hei pakma pehtlai lo. Pumpak keimah co-opinion si lai. Keimah ka tungtanmi ka hmuh ning kha a si lai ti kha a hmasa van chim ka duh. MDF kha nan theih ko. CDM ra nan theih ko. Anmah pahnih an i ṭhen i mah ti i thil a chuahmi a si. Thil a chuahmi a si i NDF cu AA sinah an va kal i AA sinah training an va kai an va vei i ti khan a va cawlcangmi an si. I atu hi AA hmangin bu an hun sui cuahmah lio si. Mara tlang ah an lal cuahmah lio si. ACC nih Lailenpi ralhrang kemh rak lak ee, Sidep Mara kut ah aucho i rak pek ee, Mara Sidep nih Lailenpi lei ah aucho i rak kal pi. Lailenpi cu Doctor Sasa te khua kha sin an theih dih ko. Mah cu AA thazaang za sawma za hnih hmang in An han kaipi i sisi nih a lakmi lailenpi sidemran i aucho i a kalpi cuahmahmi cu an han chuh hna. Mah khan an stop rua lai, an i din rua lai an ti, an duh rih lo. Lailenpi cu an rak lonh, an rak kai i atu hi Matupi peng Maratlang le Thantlang peng Lautu ramri Matu peng chung a ummi Pinṭial le Capawl Capaw khua pawl kha sidep latu hmun hna a si. Cucu an hung chuh ṭhan hna ti kha kan theih. Cucu December ni sawmthum ni khat thong hi kum kul kum li ah AA le MDF nih hriampi an kah an kah hna i mah kha hmunhma

I MDM nih mah ti i AA hmang in Maratlang ah vok lal le a lal cuahmah mi ah mipi nan thinphang. A hmundang kaa dang zong an nam lai vei ti kha tampi kha a ruahmi zong nan um men lai. An nam lem lai lo. Maratlang tiang kha si ko lai. I Maratlang kha auh cheu i kan duh ti si i An i timhmi cu MDF timhmi cu AA nih Mara meuh nih a kan pek te lai. Mara ohchoh, Mara pupa ohchoh khun a kan pek te lai ti khi an i ruah ko lai ti kha mi tam u nan hmuh ning zong kha si cio ko ve. AA nih hin Chinram ah Kupa ucho khun peknak nawl zong a ngei lo. Mihne peknak nawl zong a ngei lo. Pe hna, pe duahmah hna hmanh selaw ek pek bantuk a si. Ek i pek cu hlawt ding a si ko. I nehsawh phun zong a si. Ee nih pakhat hmanh Chinram ah khambantuk peknak nawl a ngei lo. Chinram i

Chin mipi kut ah um. Chin cozah kan timi cu Chin mipi si. Chin mipi lawng cozah um kho lo. Cucah cun a fawi dang Chin mipi tiah kan chimnak si. Chin mipi kut ah um. Atu MDF cawlcangh le e bosan mah tein cawlcangh mi khi Chin mipi sawm sarih 70 percent in hna tla maw tla lo ti kha zoh a hau. A tuih MDM nih AA hmang an vok lal a lal thluahmah mi a bu ka suai e timi khi Chin mipi som sarih nih an hna tla maw? A tlak nan zum maw? Keimah ka zumh ning cun A hnatla men um lai lo. Sihni chungtel a khoimo tete nih khin kan hnatla te hna hmanhsehlaw an thinlung tah nan ti lai lo. An ka lawnglawng in an ti lai. Cucacun sawm sirih in hnatlakpi men si lai lo. Hnatlakpi hmanh ahcun anmah mara chung hmanh an ti lawng si lai lo. MDF a tanhmi pawl lawnglawng nan hnatlakpi hna lai. Cucaah cun zeitindah mara, aucho i mara District zeitindah AA nih cun hmang in kan hmuh lai ti an i ruahchanmi khi mang bantuk a si. Mang hmanh cu a hmaan deuh men le a dik lomi ruahnak si mah kha. Cucaah AA cu khual an si. Khual an si i kan khualtlung cu zungzal kan inn ah um ding an si lo. Kal caan an ngei, tlun caan an ngei, kir caan an ngei. Ee zong an sakhan lei ah kir caan an ngei lai, kal caan an ngei lai, tlim caan an ngei te lai. Cucaah khi ee an tlun an kal caan tikah khin an tlun kal te tikah khin MDM nih a zulh te hna lai. MDM nih an hnu a zulh te hna lai. A ruang cu minung pakhat bochan in Bu kan suai le minung pakhat bochan in midang bochan in midang kan velh hna ahcun kan i bochanmi pa a um lo ahcun kan i thup cu kan i nawk cu kanmah lawng kan um ngam ti lo kan i bochanmi pa pawng i um peng kan duh cucah cun aa kha paleo tiang a kir si le paleo a tiang an zulh lai jakhain ram tiang kir si le jakhain ram tiang an zulh te lai anmah lawng an um ngam ti lai lo an um ngam ti lai lo. Ziahtiah cun Paletwa ah an hmunhmapi a si NDF pawl um hmun NDF pawl hmun khawhnak he Paletwa ah fek ngai an umnak a si. AA headquarter AA Taijin AA sakhan pawng kam ah an umnak a si. I lailenpi hong kai ding zongah anmah lawng kai ngam lo. AA tel lo an ngam ti lo. AA hen hong kai. Cucaah a-en kir tu paoh an kir ve te ko lai. A-e umnak paoh an um te ko lai. Cu a-e umnak paoh i um an duh lo i a-e neh zulh in an kal peng huam lo ding a si ahcun Chin mipi sinah an i fonh ko lai. An i fonh a hau. Chin mipi sin an i fonh hang. Cucaah cu an i fonh khawhnak ding ahcun Chinland Council Chinland cozah zong nih CNM zong nih ṭha tein khuah ruah a herh. Kan fa kan nau le a nuarmi kha a nuar ai tiah hnu chit ding si lo. Lem peng ding si ko. Lem khawh lo si le fungfek cun va tuk phung si ko. Kan Bible zong nih na fadawt cu fungfek an va tu ti si. A dawt caah tuk si te ko lai. Cucaah Chinland cozah, Chinland Council zong nih ṭha tein MDF pawl cawlcanghmi hi a ruahpiak zong a herh ve. Mah ti ee zulh in buan suimi khi lam an tlau. Lam an tlau a fak taktak. Lam tlau timi khi minung khi na tlau va ti hmanh u. A tlaumi takta nih an i hngal lai lo. Ka tlau lo an ti peng lai. Tlau hnu cun tlau si cu ka tlau ti kan i hngal lo. Cucaah atu MDF an hruaitu pawl khi mifim cathiam an si ko. Kawlram aiawh Kawlram level tiang zongah cathiammi an um ko hna, an ve ko hna. Asinain Maratlang politic tiang leng an lonh lo. Khoika hmanh an ban lo. Abit hmun, abitnak hmun te ah an i bual peng ve. Mah khi a poi ngai. Chin huappi in pakhat hmanh an cawl lo. Mah khi a poi ngaimi a si. Cu nih cun Mara mipi tamtuk nunnak a hrawh ka ti. Mara tampi khi atu MDF ṭanmi pawl khi Chinmi sinah ṭhutdo an i harh cang lai hmailei ahcun. Chinmi, Chinmi sinah an tlum tla ti lai lo. Chinmi pawngah ṭhut i rawh i tidin zong an ngamh lai lo. Chinmi pawngah khualtlawn i an pawngṭhut zong an ngamh ti lai lo. Anmah le anmah te kha an i kilkhip lai i kei cu a hleimi ka si timi thinlung kha an ngei peng lai. Mah thil hmang an ngei peng lai. Mah kha a ṭha lo. Chinmi kan si timi thinlung kha kan ngeih hrimhrim a herh i an ngeih a herh tuk. Aw kannih hi Mara kan si timi thinlung an ngeih lo biapi tuk. Chinmi dakaw kan si ve cu tiah ti i umkalnak poah ah Chinmi a phoih si ai tel. Chinmi ṭhutlonak poah tumtla le zalong tein ṭhut khawhnak nih khan a biapi tuk. Atu MDF lubar hruaitu pawl nih an kalpimi hna cu khi a nak le a raam bantukin dannak hi an tuahpiak hna tikah a poi tuk hringhran. Atu Hakha zongah khin Mara lei MDF lei ṭanh pawl hna zeilo pawl khi nan CDM CDM pawl a chuahmi aiawh ah zung rianṭuan a tampi an rak ra. A chung in an ka chimh ko. An rak ra i hee zung rian an lut i zung rian ṭuan men tam ngaingai an ti. Asinain Laimi sin ah an i pawlkom kho lo. An i pawlkom duh ti lo. Ziah tiah cun a cunglei i an rak kalpimi politics a ṭha lomi, a thurhnawmmi kha mah nih khan an thinlung ah tampi a rian ṭuan i miphun dang pengtlang dang huatnak thinlung an ngei. Chin huappi in khua an ruat ti lo. A hme tukmi thaibal zim ah an luh pinah mah kha poi tuk mi a si. Mah hi tuah lo a ṭha. Thinhuap piin cawl khawh a hau. Cucaah MDF pawl nih bu an suai peng lai timi hi thinphan ding si lo. Chinmi an si. Chinmi le Chinmi karah remṭhatnak an pe ko lai. AA an kal te po an nih kha an caan a dih ve ko. An caan a dih ve ko. AA kan apun kal te ko lai. Zungzal AA sila an um ko lai. AA lo cun an tlei ti lai lo. AA lo cun an tlei kho ti lai lo. Cucaah cun lungre theih ding si lo. A ṭha dih te ko lai. atu khi lawlaw se bu rak sui ko hna seh keimah ka zumhnak ah Chinland Council le CNF zong nih khin an theih ko lai zei ah khin an va thlu hna rih lem lo sak ko lai ah e kan ti kan bu rak sui chung ko hna seh a caan phan te lai e amma te rep te ko lai thil a tha te ko lai ti khan ruah ko lai ti ka ruah ko cucaah cun Chin mipi tampi MDF nih AA hmang in atu maratlang a bu sui mi khi nan thin phak hlah u khi chekkhat te si mimtlau mimtlau lek bantuk hin ruat ko hna usih. Vai ah MDF kha kha kong ah hmuh sualnak pak hmanh um lo. Saupi buan sui lai lo. Chikkhat ca te lawk sa ko lai. Cucaah cun atu i Lainenpi an lakmi capawi, pinṭil khuai ti an lakmi pawl hna zong khi lungretheih ding si lo. An hnu a chinmi ta si te ko lai. Chinmi kut a phan dih ṭhan lai. Nan lungre, nan lungre rak thei hlah u. Laimi cu, Chinmi cu a tam upathiam biami kan si. Pathian nih khua kan khanpiak. A ṭha bik in lam a kan hmuhsak cuahmah ko. Kan ṭha cuahmah ko lai. Thonghni kum kul kum ah cu kan ralte kum zong a si lai. I AA belte he cun cabuai cungah kan i tong te lai. Si khawh lo si le thisen chuah hau te lai. Ka lawm.